Thai Thawngṭha dal linak, Jesuh tukforh innak. Cun Thlarau nih Jesuh cu Satan nih rak tukforh awkah ramlak ah a kalpi. Ni sawm li le zan sawm li rual loin a um hnuah Jesuh cu A rawl a ṭam ngaingai. Khuachia cu a sinah a ra i, “Nangmah cu Pathian Fapa na si ahcun hi lung hi changreu ah canter hna ngat,” tiah a ti. Jesuh nih cun Cathiang nih pei, “Minung hi rawl lawngin a nung kho lo, sihmanhsehlaw Pathian nih a chimmi bia paoh cu a nunnak a si lai, a ti kha,” tiah a ti. Khuachia nih cun Jesuh cu, Khuathiang ah khan a kalpi i biakinn parpahlek ah khan a chiah, cun a thawh i, “Nangmah cu Pathian Fapa na si ahcun vawlei ah khin vung zuang tuah, zeicahtiah Cathiang nih pei, ‘Pathian nih nangmah kongah A vancungmi kha nawl a pek hna i annih nih an kut in an in cawi lai i na ke cu lung ah naa khawng lai lo, a ti kha tiah a ti. Jesuh nih a thawh i, Cathiang nih pei Bawipa na Pathian cu hneksak hlah, a ti ve kha, tiah a leh. Cun khuachia nih cun Jesuh cu tlangsang ngaingaimi pakhat ah a kalpi i vawleicung ram vialte le an sunparnak vialte kha a hmuhsak i, “Na khuk naa bilh i na ka biak ahcun hi vialte hi kan pek dih lai,” tiah a ti. Cun Jesuh nih a leh i, Satan va kal cang, Cathiang nih pei, Bawipa na Pathian cu va bia law amah rian lawnglawng va ṭuan a ti kha, tiah a ti. Cun khuachia nih cun a kaltak i vancungmi kha an ra i an rung hramh. Jesuh Galilee ah rianṭuan hram aa thawk. Jesuh nih Johan kha thongah an thlak ti a theih tikah Galilee ram ah khan lo diam in a kal. Nazareth khua ah khan um loin Kapernaum khua tu ah khan a um. Kapernaum khua cu Zebulun le Naftali phun hna ram chung i a ummi khua, Galilee rili pawng i a ummi kha a si. Cuti in atu cu profet Isaiah nih, Jordan tiva khattelei ral rili lei hoih ah a ummi Zebulun le Naftali ram hna, Jentail mi hna Galilee muihnak chung i a ummi hna nih khan ceunak nganpi an hmuh lai. Thihnak ram mui chung i a ummi hna chung cungah ceunak a tlung lai a rak timi kha tlinter awkah a si. Cu caan thawk cun Jesuh nih vancung Pennak a nai cang caah nan sualnak kha mertak cang hna u tiah a chimh lengmang hna. Jesuh nih ngatlai pali a auh hna. Jesuh cu Galilee ram Kam i aa chawh lengmang lioah khan ngatlaitu unau a hmuh hna i cu hna cu Simon Piter timi kha le a nau Andru kha an si. Rili chungah cun sur in nga an rak chep len ko. Annih cu Jesuh nih cun a hei auh hna i, “Ka zul u, mi tlaitu si awk kan cawnpiak hna lai,” tiah a ti hna. An sur cu an kaltak zau i amah cu an zulh. A hei kal deuh i unau Jeim le Johan Zebedi fapa hna kha a hmuh hna. Annih cu an pa Zebedi he khan lawng chungah khan an rak um i an sur cu an rak timhtuah len ko. Jesuh nih cun a vun kawh hna i, Chikhat te ah an lawng le an pa cu an kaltak hna i Jesuh cu an zulh. Jesuh nih a cawnpiak hna, a chimh hna i a damter hna. Jesuh cu Galilee ram dihlak ah khan aa chawk i pumhnak inn ah khan a cawnpiak hna i Pennak Thawngṭha kha a chimh hna i zawtnak le fahnak a ingmi a phunphun kha a damter hna. Amah thawng cu Siria ram zongah khan a thang dih i zawtnak a phunphun in a zawmi vialte hna le harnak a phunphun a ingmi hna kha amah sinah cun an ratpi hna. Khuavang nih a tuahmi hna le mitlu a simi hna le a zengmi hna kha a damter dih hna. Galilee ram le khua pahra timi peng khan le Jerusalem khua le Judea ram le Jordan tiva khattelei ral ram in mi tampi an ra i amah kha an zulh.